Dizuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ maa yihimi a tibili American Lotto ka ti yɛn niŋ wula ka ti yɛn chaŋ ti ni yɛn nya ban kuli bɛ nini polo maa bee ban chɛlli ŋɔ maa so dini ka bɛ lee kuli doli niŋdi li ti fiila ka mini a yɛn deei zuŋɔ ŋɔ dizuɣu a kuli nyɛ ninvuɣu so ŋun jooni n kuli yɛn yɛlimi ya ka dama yaa kpaŋ maa maŋa. Ka share ka like ka subscribe video nim maa pirigili pun bela YouTube chem ti watch li ka niŋ wula ka subscribe ka turn a notification ŋɔ maa di zuɣu zuŋɔ maa eh nyɛ ŋun niŋ nasara ka gbaagi program maa zuŋɔ a ni di anfaani di kuli nyɛla quick.

Ti mi ʒi so shɛli ti ni doli ti din tu soya maa di galisiya pam. Shɛba mi kpuɣiliya kaman ban mali yiko ŋmaari plane ticket, ban mali daŋa ka bɛ daŋ be nimaani ka bɛ tooi inviter ba, ban mali liɣiri ka bɛ kanna too, e ban mi mali liɣiri ka bɛ kana ti sheei bride zee doli soli maa kana. Ti ko yɛn kpuɣila yɛltɔɣa maa jia jia. N ko yɛn kana soochina. Dindee yi niŋ ka ti bɔri ni ti di American lotto n-kana Piligim bɔhigu nyɛla ni kadama eh, goli din ni ka bɛ yoori di process n-nyɛ ŋun bɔri ni a kpɛri yɛtɔɣa puli ni. To, alhamdulillahi. Yɛn maŋli yɛra American visa lottery maa, wunkam bɔri ni o kpe di puuni shee November ka time period maa ka di naara but beginning of October 1st. Bɛ yɛn tila one month, October, November, first of October to the end of November laa ka bɛ niŋda. To bɛ ni mi ni niŋdi shɛm dates maa di taɣirimi. Di zuɣu bɛ ni tooi yɛla bɛ ni tooi yo bɛ ti yooli saha shɛli bɛ ni yɛn yooli bɛ ni yɛli ok yuuni ŋɔ ti yɛn yoolimi October first deadline November third so at least one month n ku ba da chɛchɛb Di saha shɛli ni mi one month one day, eh, one day bee one month two days. Ok. So n kanna laa di zaɣa nyɛ ŋun bɔri ni a di li. Ti wumiya ka shɛba tɔɣisira ni di tumi ni a mali kamani zo bee so ka o be America tiŋgbani ni ka di nyɛla ŋun ni tooi zani nam binshɛɣu kam zaŋ zaŋ ti a. Wula n-nyɛ di yɛlimaŋtali? Bee a'a, di ku tum ni yɛn maŋmaŋ ku ʒi yiŋ ka gba n-niŋ li? Tɔ! Di yɛlimaŋli nyɛla kaman bɛ ni yɛli shɛm maa, Ɛɛ ka ta lahi nya ni a mali nir ka o be ya ŋɔ m-niŋ li ti a? Bikɔs bɛ malila bɛ wɛbsait ka di nyɛ gavumɛnt sitɛt wɛbsait ka a yɛn kpe nti apply li nti niŋdi process maa but tin kam ka a be an tooi apply amaa din che ka di viɛli ni wum be samban polo kaman America ni o niŋ li taa nyɛmi fees maa free n-nyɛli amaa a ni yo sam application fee maa di Naawuni ni tooi n-yo li taa ka di pa binshɛɣu tooi so providing that di Naawuni dee yi dee m-mali tuun viɛlli so so mi beni maa mi Africa Ghana ka luɣili kam ka a yɛn nyɛ free wifi bee data hmm. na ʒini eh, online because sometimes problem maa nyɛmi to dumso dumso issue ŋɔ a ku be di internet cafe bee a be di a yusuri a a bini ka bɛ ti niŋ dumso mali yelli m bala maa. Yɛlimaŋli n nyɛli. Just imagine you are in the middle of an application ka a bɔri ni a meeti deadline because sometimes bini maa din nyɛ pɔhim yɛltɔɣa maa so n tooi ku beni o nyɛla Naawuni ni sabo ni o o o o di li. Amaa ti yɛn nyami last minute ka ŋun yɛn niŋ li. Last minute maa mi o yɛn rushiri mi. To last minute mi are dangerous so a ni tooi kuli nyɛ so ka o kuli yiɣisi last minute maa bee o ti yɛn wum li ni oh o na ʒi niŋ li o ti yɛn wum ka bɛ yɛli ni oh three days left ni deadline ni o meeti ka o dii rushira. To irin last minute maa mi di tooi beatiri niriba pam. So ŋun kuli beni gba o ni tooi kuli mark date maa sɔŋ. ka saha maa ti paai ka o ka yiko bee ka o chani ti kpe hali shɛli bee maybe o bela gɔrim o ku tooi ʒini n apply dizuɣu di viɛli pam ni a yi mali nira ka o be samban polo ka a daŋ yɛl o ok n suɣiri o saha maa yi ti paai nyin ti ma tibili so that a ni tooi apply n tima. Din niŋ soochi pam, dama ti ni n yɛn ŋɔ ŋuna, dina ŋun ni ku ʒi n-kpe ninpɔb ka ni o kɔin apply li mi ta within ai di bi yɛn paai two hours gba ka o ku gbubi di ai information zaa ka o ku kpe ninpɔb ka ni ai one hour gba o ni tooi, one hour chacham.

okay. o ni neeya eh, o ni tooi tum tuma daa maa mi the reason why bɛ gba ni chiri tiri tiri opportunity ni chances niriba kana nyɛmi labour market maa bɛ bom niriba kana n zaŋ bɛ baŋsim na n ti tabi sɔŋ bɛ rɔtingbaŋ maa ka di di tooni okay. Dizuɣu a kana ti lihi biɛhigu maa ni Ninvuɣ kara ban be ya ŋɔ, bɛ dee bi nyɛla ban zaŋ lottery visa maa n-kpɛna ya ŋɔ. Ka mi sɔŋ tiŋgbɔŋ maa viɛŋ ya, di zuɣu bɛ tiri dee wundaba opportunities pam. Ok, tɔ, chɛɣu n lan lahi bɔhi yɛtɔɣ shɛli kpɛŋɔ ŋɔ, kaman din dee niŋ ka so yi ʒiya bee ka n yi bɔri ni n wiini American lottery, di tu ni n daŋ prepare n passport zaŋ zali bee n yi ku mali Ghana ID card bee hospital card, lala information maa koko n niŋ ready ni n zaŋ zaŋ apply as American lottery. Eh, ID card ŋuna la ID card din ku apply yili. a passport dama dini n nyɛ international travel document ka bi recognisera. So din zaŋ I na ka passport nyin miri ka a niŋ America lottery kɔrisi n bala maa. Sam dama a di zuɣu di tu ni a gbubila passport ka passport maa ka di nyɛ current ka na bi expire. ok so ka daa di mali ka daa di mali kama di mali kama connection man ka di nyɛla maybe eh, connection man ŋɔ man ni bi chaŋ shikuru amaa mali passport ka n di bɔri ni ŋun di gari tooni n lead man niŋ binshɛɣu kam apply zaŋ zaŋ ti ma lala maa di gba di bɛni Eh, ti mali ninvuɣu shɛba kamani ban sɔŋda Konashim maani maa wun din ku nyɛmi wun din nyɛ moo yan sɔŋ a mi ka application maa ka di chaŋ successful n ti a. Ok. Amaa wun ku tooi niŋ luɣa luɣa bee konashin shɛli n ti a zaŋ kpa di dibu. Ok. Eeh dama di nyɛla lottery, random sampling, random pick ka bɛ niŋda. Bɛ yaarila niriba yuya n yaari niriba maa numbers maa di zuɣu yuuni kam bɛ yɛn ti la specific number of uh, winners hmm. so connection man ŋun ŋuna ŋun ni bɔn tooi sɔŋ a shɛm nyɛmi ka o apply la taa bee ka o mi di di o mali di baŋsim zaŋ kpa application form maa ni website ni process shɛŋa n yɛn niŋ

To good. Apart from a passport din pahiri ayi dini n-nyɛ birth certificate, original birth certificate tiŋ shɛli bɛ ni dɔɣi maa. Ok. Din pahiri ata dini n-nyɛ email maa. Ok. Din pahiri anahi ka a lahi mali passport copies of passport images. Foto zuɣu ŋmahi maa m-bala maa. Foto zuɣu ŋmahi maa. Ok. Yes. Ti gba application form maa ni form maa puuni baŋ require. N ni be luɣ shɛli polo n neediri n house address kamaa Tamale bee Ghana ni be luɣ shɛli polo n daa address di niŋ necessary? Eeh di niŋ necessary because bɛ vihiri mi maa bɛ bi mali la ninvuɣ shɛba ban ku bɛ ku piɛla niriba bahi ma bɛ mali intelligence tin kam bɛ mali la niriba ka bɛ vihiri ba di zuɣu di tu ni a mali address dama a yi zaŋ wrong address ti ba

Din bɛ nyɛla Abela Family House bee a ku mi ka ma o ka i ni tooi yuusi a ŋahiba bee a biɛri bee ninvuɣ so address ka gadama shɛli bee m-be din ni. Din ŋuna din kaya tuhi shɛli. Ok. Ka pumpɔŋɔ ti kpɛma n apply-ya Nao ni yuma ka n yi di, wula ka n yɛn nam baŋda ka dima n nya nasara? Allahu Akbar, Masha Allah. Tɔ! A yi ku di bɔhigu shɛli a ni bɔhi maa email maa, tɔ nimaani maa email maa ka a yɛn zaŋ baŋdi a diya. Di zuɣu a yi apply bɛ yɛn ti a la specific code, sokam malila o specific code. Di zuɣu lala a yi apply maa lala specific code maa ka bɛ yɛn ti a after a bini ŋɔ maa, a application maa ka bɛ lahi email li ti a. So ka yɛra

Because n email maa ni ba shɛɣu kam maa ŋuni n lɔɔ kula o ku tooi taɣili zaŋ zaŋ ti so n yi nyaaŋa ka so ŋun mali liɣiri ka o zaŋ zaŋ ti laa niri maa. Oh yɛmmaŋli di niŋda dama ti mali ninvuɣu shɛba ban kɔhira ban kɔhiri li kaman fraudsters yaɣiya di puuni ka n tooi ku nya so ka o yɛra ni o nyɛla connection man ka o use o email o binyɛhiri ka nyɛla Nyi ku yɛn ʒimi ka a ti di ka o yɛla ni a di a, a ti yɛn nya ka o yɛla ni, Tɔ! Pumpɔŋɔ, m bom ni a pahi wumbɔŋɔ ka a mini o chaŋ, m bom ni a niŋ o bee o ni tooi ku nyin ni tooi apply, o ni tooi yɛla ni o yɛn apply mi ti a amaa o ni tooi apply ti a ka bi yɛli a ni o zaŋ so yuli pahi di zuɣu ka nyin tɛha ni a ku nya Ka o zaŋ so pahi a zuɣu maa, kaman o yɛn niŋli ma, ka di wuhi ni a malila paɣa m-bala maa, ka a bi mi di yɛla. Ka a bi mi o yɛla. Ok. Tɔ ka pumpɔŋɔ a ti di a o mi yi baŋ ni a nini bi neei tɔ a ʒiya m-be ʒii yɛtɔɣa. Tɔ ka o zaŋdi a ŋmɛri ti ka yɛli a, Tɔ pumpɔŋɔ, ashee ŋun pun yola so liɣiri bee o pun deela liɣiri so sani, ka konɛkti di lan niŋ a application puuni. Okay. Yeah, so bɛ tooi niŋdi la pam. Okay. N kanna ya yɛtɔɣa shɛli gba n-ku ʒiya ka m to niŋ di m bi bɔri ni di escape maa. Di yi nyɛla ka so be kaman Saudi Arabia, Libya, Kuwait bee any part of the world, Ŋun to apply ka mali passport on to apply e? Eeh on to apply e dama tiŋsi shɛŋa bin bi tiŋsi shɛŋa ban ku tooi dili biri biri bi yaɣa lala amaa ti ku malila specific countries shɛŋa ban mini ya ŋɔ ni n bi nyaɣisa. Ok. Hmm, yi din lahi chaŋsi maa ŋuna. Kam- Eh, ba tiri ba lala chaŋsi. Kama kama n ŋmahili Amaa. n kanna kama n ŋmahili dindee niŋ ka n yi be Libya polo Laribaa tinsi ŋɔ saya paɣa nyɛ ma bee doo ka zaŋ information ni email zaŋ ti so ka o niŋ ma ni yi ti nya nasara ni tooi yiɣisi kuli Ghana

ka be Libya to di ŋuna di ku tuui ni a ku niŋla yoma n kuli Ghana n chaŋ Ghana yeah n ti niŋ a process n kana because you go through Ghana embassy dama Libya be lee pun pɔŋ tin ʒiya saha shɛŋa be mini Libya di oi di damiya. Ok to chɛ a n bɔhi yɛtɔɣa shɛli gba zaa kpɛŋɔ before ka naa escape maa bayan ŋɔ niŋ ŋɔ maa zaaha n yi wii ni ka yi pa baŋ ni nyɛ nasara pɔi Amaa di ŋmana ni yɛtɔɣa maa di tum a yi nya karachi din ni tooi karim doo riidi ka raiti, di viɛli ni a niŋ li nyin manmaŋ m-bala maa. Ɛɛn, ɛɛn, di tuya ni a niŋ li nyin manmaŋ so that a, a, a so bee n-gab a. Di sa, m mi niŋ li manmanmaŋ man karachi ŋɔ maa, payment ŋɔ maa,

because sokam ti ban zaa apply maa ti zaa yɛn nyɛla email message nima m mina ni n nyɛmi ti zaa ni apply ti ninvuɣu kɔbiga kaman yi wiini n email maa wula ka di yɛn wuhi ma ni ka dima ka m baŋ ni n wiiniya. Good. Ti malila winning winning months bee winning winning day shɛŋa bee bin yɛn yihi yuya maa na. Okay. Mostly mi May May first.

Ok. Di yɛn toola notification. Ok. Nzo May first hali zaŋ chaŋ May eighth. Ok. To yuya maa zaa yɛn yimina ka bi email sokam ID a ku check ID May first May eighth binyɛra ni a diya. Ok. A mi apply ka May first zaŋ chaŋ ti May eighth ka a bi nya message din saha a bi nya nasara m bala maa. Eh, to, eh, a ni tooi sometimes gba, maa mi, sometimes, eh, din be shɛm, sometimes system, maa mi internet yɛla mali bini ŋɔ pam. So beni, o ni tooi o, o email din tooi delay Ok. Because internet maa ni be shem maa din nye pohim yetɔɣa maa. Ok. Eh, sometimes pohim maa gba di gba malila di disadvantages. Ok. Bin tooi ti a email ka nye a email maa din tooi chaŋ ti kpe nyin junk file ni gba ka nyin ʒiya lihiri n vihiri a email ka bi nyerili ka ti share a n ŋɔ di chaŋmi ti kpe